Grazzi talli erġajtu hina qattu magħna llum. Eh, tal-lum ħadd komplima tal-ġimgħa l-oħra, imma ħanibdew billi nirringrazzjaw l-isponsor. Nirringrazzja lil patrickprince.com, issibulu diversi mugs, t-shirts u affarijiet oħra biex tipprintjaw fuqhom, issibulu printers u affarijiet għal printers. Kif ukoll nirringrazzja 302 Motors li ssibuhom Victory Street, għandhom l-aqwa karozzi u Nista' l-ostja u jiggwidawkom għall-aqwa karozza li tkun għalikom. Mela, bħalma rejtkom il-ġimgħa l-oħra, l-esperjenza waslitni fejn jiena bdejt nikkwexxinja ħafna affarijiet. Fosthom, ir-realtà. X'inhi dir-realtà? Kif qed taħdem dir-realtà? X'inhuma l-UFOs? Jekk humiex interdimensional? U mbagħad nidħol f'ħafna studju u affarijiet oħra li moħħi ma setax jifhmu għax jien m'iniex xjenzat, ftit ħafna skola. Imma bin-naqra li naf u ftit li bdejt nipprova nifhem u kif ukoll diversi dokumentari, podcasts u affarijiet oħra, bdejt nifhem bil-mod x'jistgħu jkunu daw. Imma sadan it-tant jien irnexxieli nagħmel kuntatt ma' xi ħadd mis-CIA. Fejn tani ċertu informazzjoni, ma tanix kollox, ma tani biċċa żgħira, la l-ism hemm xi ħaġa. U daw tant kemm hemm personal jaħdem għas-CIA li ġeneralment qas biss ikunu jafu xulxin peress li jkunu mifruxin ma' stati u ma' pajjiżi fid-dinja. Is-CIA qiegħda ma' kullum kien. Biex għamilt kuntatt ma' dil-persuna tas-CIA, tru persuna oħra ġifieri da kollox by email u affarijiet oħra jiena M'iniex daqshekk intiż u kelli ħabib tiegħi li jifhem fil-kompjuters u dak gwidana biex nixtru laptop u nidħlu fuq id-dark web u tana tipo ta' link fejn nistgħu nkellmuh. U morna, morna ġo post, ħadna l-wifi minn ġo dal-post, ġifieri, U kkomunikajna u għamilna xi siegħa, siegħa u nofs, xi ħaġa hekk, dak l-ilma kienet. U kienet vera interessanti u li kien hemm miegħi kien faqa' moħħu wkoll fuq l-informazzjoni li tana. Imma kienet biċċa jisa għodda għalija biex inkompli nimraħ fil-kurżità u fl-affarijiet l-oħra li hemm rigwardjaw daw il-UFOs, daw l-oġġetti x'inhuma. Wara dik dħalt iktar in depth fejn eh, huma jaħsbu li huma interdimensional daw. U hemm minnhom fis-CIA jaħsbu li huma xjaten jew anġli. Issa, jekk huma interdimensional, aħna kull met naraw ix-shadow tagħhom, jiġifieri x-shadow tagħhom, jiġifieri kif qed jipproġektjaw f'dir-realtà. Issa jien f'moħħi somehow qatt nagħmel somom u affarijiet oħra li konkludejt li dan jekk eh, ħajkonna materjal minn dimensjoni oħra mhux ħajamel sens ġod id-dimensjoni, ġiġifieri, ħajkun jisu pixelated. Mhux ħajkun jidher normali, ħajfakjalek ma' moħħok u moħħok mhux ħajkun jista' jagħmel jew jipproċess aħjar xi tkun qed tara. Allura It will fill in the blanks. Illum il-ġurnata nafu li m'hemm xejn solidu, x'jiġifieri m'hemm xejn solidu, kollox huwa magħmul minn atomi żgħar li somehow qegħdin magħqudin imma tant kemm hemm friction għaddejja bħalissa li daw jagħmlu affarijiet solidi. Minn hemmhekk Umbat komplejt nespandi fuq eh, reliġjon u affarijiet oħra, jiena qatt ma kont fen ta' Zacharias Tiġin. Għax Ovvjament, għalhekk qatt smajtuni nsemmi li l-aljeni għamlu t-tempji. Iktar tagħmel sens li huma tawna l-blueprints u we did the dirty work, jew aħjar bis-cymetics u affarijiet oħra u psychedelics, waslu biex għamlu dawn l-affarijiet, jiġifieri għamlu kostruzzjonijiet strambi fuq patterns li kienu jesperjenzaw. Apparti minn hekk jekk tidħol ġo tempji ġol piramida, ġo tempji hawn Malta, l-acoustics tagħhom joħolqu ċertu vibrations fejn jitfawk ġo awra differenti. Bħalma spjegajtilkom fil-vlogs ta' qabel, l-emozzjonijiet u l-enerġija li jipproduċi l-bniedem jista' joħloq din il-field. Imma ejja ma nidħlux ġo dik għax ġa diskutejnihom dal-affarijiet. Issa, wara hemmhekk komplejt nieħu ċertu interviews. U Id-destin laqqani ma' Keith Ellul. Keith Ellul illum il-ġurnata tafuh imexxi wieħed mill-admins tal-paġna Kuntatt UFO Malta. U l-esperjenza ta' Keith kienet affaxxinanti fejn dan ra l-UFO u l-UFO kienet forma ta' sfera bid-duħħan. Jien ħadt interview lil tnejn min-nies, wieħed Alfred u l-ieħor Glenn. Kienu tnejn interessanti għax dawn kienu għedin flimkien u l-ewwel darba ġifieri li tnejn min-nies kienu għedin flimkien u raw UFO. Allura l-esperjenza tistgħu tikkonkludu intom li ġrat vera. Naddu għal l-interviews.
Mela Alfred, tgħidli daqsxejn l-istorja u kif ġrat? L-istorja
ġrat. Sentej ilu, konna, kont qiegħed fuq il-bejt, konna insomma, għax ma kontx waħdi. Ġurnata normali hekk bħall-oħrajn ma tistennihiex. Infatti għamilt żmien. Sakemm iddeċidejt li nibda ngħidha din l-istorja. Xejn, konna qegħdin hemm, kont qed nisbgħu il-bejt u da, jiena, sieħbi u l-kuġin Uwi. U mbagħad telgħet il-mara tonxor, jien għejjejt u tpoġġejt naqra bilqiegħda nħares 'il fuq għax inħobb li nħares lejn is-sema u mill-bogħod hekk ilmaħt xi ħaġa qisha tikka għaddejja bajda. Bdejt nara. U ġibditli l-attenzjoni. U bdejt ngħid dik x'inhi. U su ma bdejtx nagħti kas u dejjem toqrob, toqrob, toqrob. U mbagħad ġiet letteralment kważi fuqna u għajjat lil kulħadd. Ħarsu, ħarsu araw x'hemm. Daru jiġru hekk u Kollha bqajna ċċassati u fid-daqqa u l-ħin kif ippuntajna lejha sparixxiet hekk b'xumm.
U kif kienet tidher, jiġifieri kienet?
Qisu xi ħaġa ovali, għax lanqas tista' tispjega ruħek hekk, qisek tibda tiċċassa u dan, ma qisha xi ħaġa ovali hekk, daqs karozza, il-kobor tagħha kollox. X'kulur kienet?
Kulur qisu ma kellhiex. Iktar qisha mera kienet. Qisu trasparenti. Mhux as such trasparenti, naħseb tista' tieħu l-kuluri li trid hi. B'hekk naħseb ma tantx narawhom aħna.
U kellek esperjenza oħra inti mela li.
Dik kienet l-ewwel darba f'xi 2009, kont għadni żgħir, imma dik konfermatli li kont rajt dik inhar. Seta' kemm minn għax l-istess, letteralment sekonda tarhom, tidhirlek hekk bxum u tisparixxi. Kemm domt taħseb wara wara din l-istorja?
Sal-lum il-ġurnata, il-mara għadha ma tridx tammetti x'rat. Għadha tgħid dik ma kienet xejn, dik ma kienet xejn. Imma bqajna ngħewdnu, ngħewdnu, imma x'kienet, imma x'kienet. Tibqa' hekk.
Tibqa' tibqa'. Mela, u għadha sal-lum għax kieku ma ddeċidejtx li niġi fil-programm tiegħek. U ta' 2009 kif kienet hi bħala ftit?
Dik hekk kif qed nitkellmu qisni kont injoran dak iż-żmien. Kulma rajt dawl isu flare. Tela' mill-baħar, mill-port, u sparixxa wkoll, l-istess hekk tela' u sparixxiet. U fuq liema naħa kien qiegħed?
Qisu fejn nofs hekk tal-port, fejn ikun hemm il-Virtu Ferry, qisu hekk, f'dik il-biċċa. Minn hemm qisu deher tela'. U kif tela' hekk, jiġifieri sparixxa mal-ewwel? Qisu glajdja ftit. U mbagħad naħseb qisu ddeċidew id-direzzjoni li jridu jmorru u letteralment pum! Qisu tintefa' l-istoria. L-istess ħaġa li rajt jiena fit-2009. Strange kombinazzjoni. U mhux waħidna jiġifieri, kollega tiegħek li rah ukoll. Voldere minn dak iż-żmien. Minn Fett Bladi, il-kollega l-ieħor tiegħek raħħa mill-Birgu. Imbagħad ngħidlek min hu l-kollega. Raħħa mill-Birgu jiġifieri, tela' fuq il-bejta titejjeb sigarett. Dakinhar stess, ġifieri fi 2009.
Qisu kien da' żmien hekk li Awwissu dak il-waqt. Naħseb, hi, għax konna għadna l-bandli jien u l-kuġin. Konna għadna niġġerrew fit-tard bil-lejl, għax konna għadna żgħar induru u naqdu. Għas-sajf. Daż-żminijiet hekk. Ma nafx eżatt il-perjodu imma żgur daż-żminijiet kien għax b'tal dawek tal qosra konna u kien għadu s-sħana. U x'ħin kien taħseb hekk? Fit-tard ta', ma nafx ħin kien eżatt imma żgur fit-tard. Wara nofsillejl jew qabel? Le wara sew wara nofsillejl. Sew. Għax konna ndumu ħafna barra. Għajt għalajna m'għand ommi. Nidħlu la f'xi l-erbgħa ta' filgħodu. Għadna t-tfal hemm niġru 'l hemm u 'l hawn.
Mela Delyn, tirrakkuntalna daqsxejn x'esperjenzajt? Jiena għandi żewġ esperjenzi fil-verità. Niftakar darba m'ilux kont qiegħed fuq il-bejt ta' sieħbi. Konna qed insaqqu l-pjanti għax għandu l-pjanti fuq il-bejt. U f'daqqa waħda jisnu sieħbi qalli ara x'hemm u ndur u nara issa xi ħaġa bajda tonda. Tiċċaqlaq hekk. Għamlet jisu 30 seconds hekk. Imma kienet tonda, tonda perfetta. Trasparenti imma jew? Le, mhux trasparenti.
Titolna bajda, bajda. Bajda. Bajda. Astja.
U f'daqqa waħda jisu sparixxiet. U ma ta' għadna il-nies u bdi jgħidunna dik borza, imma ma kienieċ borza, eh, ġifiri, kienet tonda tonda, ġifiri. U kemm kienet kbira? Ma kienieċ il-bot ħafna ħafna, ġifiri, aħna bdejna narawa kienet daqsek, imma naħseb kieku għanna viċin taħħa, naħseb kienet xi tkun xi daqsek. Veri din, u dit miexja Perfettament linja, ma tgħidx li kienet qed tiflow hija mar-riħ jew hekk. Ġifieri miexi hekk u f'daqqa waħda ma taraħħiex iktar. Jew aħna konna qed inħarsu dirett lejha. U ma baqax tidher hekk. U ma baqax tidher.
Tal-ma kienet tonda perfettament, ġifieri.
Vodi li dik kienet fir-realtà tagħna fil-li bum. Eżatt, isa daqqa waħda isu nġibdet. Interessanti.
U smajtu xi ħsejjes jew xi affarijiet oħra? Le, xejn, silenzju assoluti, ma tagħmel ħsejjes xejn. U kien hemm xi dwali jew hekk jew just rajtuha bajda? Le, di, di totalment matul il-ġurnata ta' ġifieri, mhux matul il-lejl. Imma kienet xi, xi, kien hemm xi tip ta' dawl? Le, le, xejn, id-dawl tax-xemx normali. Dawl tax-xemx normali.
Eżatt, kienu għal xi forsi s-sagħtej tlieta ta' wara l-ofsenar.
U l-esperjenza l-oħra? L-esperjenza l-oħra kont għadni żgħir qisu konna morna sal-Buskett u ntfajna bil-qiegħda hemmhekk m'hemmx dawl ġifieri stilel. Tara kemm trid. U ntfajna mal-art. U għadna qed inħarsu lejn l-istilel u jiena sħabi jifmu naqaf l-istilel u bdew jgħiduli ah, dik jisimek, dik jisem. U f'daqqa waħda jisim nibda l-ewwel rajt dawl. Qisu stilla, totalment qisu stilla. Mhijiex jekk u għad forsi shooting star jien Jien qatt ma kont rajt shooting star, imma di totalment mhux bħal shooting star, tagħmel zigzag hekk, zigzag terġa' ddur zigzag, terġa' ddur zigzag u tisparixxi. Daqqa waħda tiġi oħra, imma mhux l-istess post, na aktar il bogħod terġa' tagħmel zigzag, terġa' tagħmel. U rajt qisu xi ħamsa wara xulxin hekk, imma totalment tarahom jisparixxu, ġifieri jagħmlu dik il-five seconds, ġifieri kienu l-għoli tal-istilel. Ma l-istelel kienu, taħsibha stella inti, imma. Ġifieri ma kinux mixjin lajn dritt bħal satelliti. Le, le, xejn, xejn.
Is-satelliti. Zigzag, zigzag. Zigzag. Għalhekk rajtha stramba jien għax qisu traħħhom totalment qishom qed jiskenjaw xi ħaġa bħalma jagħmel eh, l-iskener sejjer. Totalment bħal l-iskener, jiġu tiskenjaw xi ħaġa. U kulur bojod kristall kienu ġifieri id-dawl tagħhom. Kienu naħseb kienu naqal bot mhux ħażin, imma totalment zigzag bdew sejrin li jien qatt ma rajt stilla tagħmel zigzag jew xi ħaġa. U dawn l-affarijiet ħasbuk ġifieri ħallew impressjoni fuqhom. Dak iż-żmien kont għadni żgħir u bdejt ngħid imma xi żikkiedi qed nitkellmu jien forsi kelli anqas naf kemm kelli. Nitkellmu fit-2010, 2011, xi ħaġa hekk, jiġifieri ara kemm kont żgħir. Jien kull m'għandi 29, jiġifieri.
Dawk kienu l-interviews li ħadna. Narakom id-dieħla fejn inkomplu din l-istorja ta' kif spiċċajt hawnhekk nagħmel dil-podcast. Nirringrazzja l-isponsors, patrickprince dot com u 302 Motors. Grazzi talli segwejtuna.